پنجاب دے وچ ترائے دریا واہندن۔ جہلم اے، چناب اے، راوی اے۔ راوی میں تہاکوں ݙسیاں چھوٹا دریا ہے۔ پنجاب دا مکمل انٹریسٹ اے ہئی کہ جہلم اور چناب دے اتے سارا ایکسکلوسو، پرائیتی، قبضہ ہووے۔ جہلم اور چناب دا پاݨی انڈیا نہ روکے پیا، نہ اینکوں تقسیم کرے پیا۔ کیونکہ جہلم جیڑھا ہے او تہاکوں پتہ ہے منگلا کنیں ہیٹھوں توں اتے جیڑھے لے آندے او پنجاب دی دھرتی اچ پہلے واہندے۔

ہک تاں پنجاب کوں اے فیدہ تھیا کہ انہیں آپنی دھرتی اچ واہوݨ آلے دریاویں دا سندھ طاس معاہدے دے تحت یقینی بݨا گھدا کہ انڈیا اوندا پاݨی نہ رکیسی۔ ݙوجھا ݙوجھا فیدہ اے تھیا کہ انہیں ارباں ڈالر دے جیرھے نہ ورلڈ بینک دے نال مل کنیں قرضے چاتے۔ تہاکوں پتہ اے انیس سو پنجاہ اچ ای واپڈا بݨیا ہئی اور واپڈا دے وچ اساں تساں تاں کائے نہ سے۔ واپڈا اچ تاں اوہے ہن۔ اڄ وی اوہے ہن۔ انہیں ارباں ڈالر دے نال تہاڈا منگلا ڈیم بنڑیا، تربیلا ڈیم بنڑیا ہن تساں تصور کرو کتنے ارب ڈالر دے ٹھیکے تھئے، انہیں ٹھیکیں دے وچ کتنے کنٹریکٹ تھئے، کنٹریکٹرز دے وچ کتنا جیہڑا ہے نا اوندے وچ کھادا پیتا ویندے جیہڑا او تساں حساب چا کرو۔ تاں انہیں اپنے ڈو دریا جیہڑے انہیں مین انہیں کوں اریگیٹ کریندے ہن او وی قابو کیتے۔ بنگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم اور اٹھ لنک کینالز دی صورت اچ انہیں ارباں ڈالر دنیا کنے گھن کنے اوندے اچ اپنا حصہ کھادا پیتا کیونکہ سٹیٹ اوہے کنٹرول کریندے ہن ون یونٹ انہیں دے کولو ہائی او ساڈے کولو تے نہ نہ ہونے دیکھو اگر اونویلے جیڑھے ویلے سندھ تاس معاہدہ تھیندا پیا ہے انڈیا ہک تجویز ڈتی ہے میں اپنی گال کو ذرا سبسنشیٹ کرنا پیا کہ کیویں پنجاب نے انڈیا یہ آکھیا کہ چناب ریور جتھوں آندے ہماچل پردیش کنے اتھاں ایک جا ہے جتھاں راوی اور چناب دے درمیان تھوڑا جہاں فاصلہ ہے کجھ کلومیٹر دی ہک ٹنل بݨاوݨی پوندی اے جیرھا کہ ہݨ وی انڈیا دے پروگرام اچ شامل اے جیرھے ویلے اوں سندھ تاز معاہدہ کیتے اینکوں ماہ روٹ ٹنل آدے ہن انڈیا انیس سو جیرھے ویلے سندھ تاز معاہدہ تھیندا پیا اوندا آخری پلان اوں اے آکھیا اوندا انٹریسٹ کیا ہئی اوندا انٹریسٹ انڈیا دا اے ہئی کہ اونکوں ریپلیسمنٹ ورکس دے پیسے نہ ݙیوݨے پون پاکستان اے آدھا ہی ساکوں ڈیم وی بݨاوݨے ساکوں لنک کینال وی بݨاوݨے تے کیونکہ انڈیا اساں کنیں گھنڑ چاہندے تے ساکوں اے ستلج، بیاس تے راوی دے پیسے پانڑی واسطے لنک کینال چاہیداں ہوسن نہ تے دریا بند تھی ویسن تے انڈیا ساکوں پیسے ڈیوے۔ انڈیا آہدا جی اساں پیسے نی ڈیونے انہیں دا پلان ہی غلط ہے۔ انہیں اے پلان ڈتا انہیں آکھیا کہ مارو کنیں ہک ٹنل کڈسوں پینتری ہزار کیوسک چناب دا پاݨی اساں راوی اچ ݙیسوں تے اوہو پینتری ہزار کیوسک اساں تہاکوں سلیمانکی اچ ݙیسوں۔ یعنی پینتری ہزار کیوسک پنجاب چناب دا پاݨی انڈیا آکھے اساں چائیسوں۔ پینتری ہزار کیوسک اوہو پاݨی تہاکوں سلیمانکی اچ بھاول پور دے واسطے ستلج ریور تے ݙیسوں۔ پنجاب دے معاہدہ۔ ریجیکٹ کر ݙتا۔ ہݨ تساں اندازہ کرو اگر اڄ ہک گرنٹیڈ پینتری ہزار پاݨی جیڑھا ہے کیوسک پینتری ہزار کیوسک پاݨی ستلج سلیمان کی کنیں آویا تاں ستلج کچھ تاں واندا پیا ہویا نا سلیمان بیراج تک تاں انہاں دا کوئی پاݨی آندا ہو اڄ اڄ تاں بالکل بالکل مطلب ہے بھر بھریان ہے نا اور ݙوجھی ڳالھ اے ہے کہ اوندے جیڑھے پینتری ہزار کیوسک پاݨی گرنٹیڈ کیونکہ انڈیا کوں تاں نہ چھوڑوں آ کہ تساں پینتری ہزار پانی ڈتے یا نی ڈتا۔ اساں تاں پنجاب دا حصہ ہیں ساکوں نی پتہ کہ سلیمان کی نہ بیراج دے وچ بلوکی کنے کتنے ہزار کیوسک پانی آندے کتنے ہزار کیوسک کتھوں کنے گھندن کیونکہ ہکو صوبہ ہے اور صوبے دے اندر تاں ریجن دی کوئی پانی دی تقسیم کائے نی کہ اساں اے آکھوں بے وی بہوں سارے درو ہیں پانی دے حوالے نال لیکن ہک گال میں تاکوں اے وی دس دیواں اگر اے مارو ٹنل والا منصوبہ اوں ویلے من گھدا ویندا تے اے تاؤسا پنجن لنک کینال بنڑاونڑ دی ضرورت کائناں اے۔ چشمہ جہلم لنک کینال بنڑاونڑ دی وی ضرورت کائناں اے۔ ڈوجھے لفظیں اچ اج اے جیرھا بہوں وڈا جھیڑا بنڑیا پئے ڈوئی لنک کینال تے جیڑھا اے نا جیرھے ویلے تساں ڈیکھو سندھے نال گال کرو او او خبر آسی ہائے تاؤسا پنجن لنک کینال کھل گئی اے۔ انہاں کوں ایویں چھرکی آندی ہے تونسا پن لن لنک کینال کھل گئیے یا او چشمہ جہلم لنک کینال کھل گئیے تساں ہی سوشل میڈیا استعمال کریندے ہوسو ڈیدے ہوسو اگر اے صرف اور صرف پنجاب چناب دا پانی پنجاب دے کولو ایکسکلوسو رہ ونجے اور ستلج کو اساں کوئی پانی نہ ڈیووں ایندے کیتے انہیں او او منصوبہ نائی منیا۔ اور اوندے نتیجے اچ انہیں کوں مزید اضافی پیسے ملے کہ ارباں ڈالر وی ملے اے اٹھ لنک کینال ای بنڑاؤ اے چشمہ بیراج ایں واسطے بنڑے ڈیکھو اتو اتو ویہہ کلومیٹر دے اتھے جناح بیراج کھڑے تھیا ہیٹھو ویہہ کلومیٹر ہیٹھو چشمہ بیراج کھڑے اے چشمہ جہلم لنک کینال واسطے اتنا وڈا اساں انفراسٹرکچر بنڑائے اور اے انفراسٹرکچر دی ٹوٹل ویلیو جیڑی اساں ایندے نتیجے اچوں ہے کہ نہ او بی بی کنے کیڑی شے وڈے ہوندے میں گندے لفظ نہیں بولیندا لیکن اے انفراسٹرکچر توں ساڈے حساب کتاب کنیں ودھ گئے، ورلڈ بینک دے مطابق پاکستان دے ٹوٹل انفراسٹرکچر دی ویلیو ترائے سو ارب ڈالر بنڑدی اے، ایں ترائے سو ارب ڈالر دی۔ تساں کوٹھا جو بنڑیندے او کوں لیپا نی نیں بنڑاوندا، مینٹیننس نی کرنڑی ہوندی۔ گلی جو بݨیندے ہن اونکوں صفائی نی کرݨی ہوندی مینٹیننس کاسٹ ہوندی اے نا ایں ترائے سو ارب ڈالر دے انفراسٹرکچر دی مینٹیننس کاسٹ جیڑھی صحیح بݨدی اے او اڈھائی کنیں ترائے ارب ڈالر سالانہ بݨدی اے ساݙے مارکے کولو کوئی ہے اڈھائی کنیں ترائے ارب ڈالر جیڑھا اے مینٹیننس تے میں مینٹیننس دی ڳالھ کیندا پیاں ڈیولپمنٹ دی نی ڳالھ کریندا پیاں یعنی اتنا وݙا اساں اے حساب کتاب بݨائے تاکہ بہاولپور دا پاݨی ستلج دا پاݨی نہ ہووے، چناب اور جہلم دا پاݨی پنجاب کولیں ہووے ای ہووے۔ اے انٹریسٹ ہن۔ ݙوجھا زیادہ کنیں زیادہ انفراسٹرکچر بݨاؤں، ڈیمز بݨاؤں، ایں ریپلیسمنٹ دے ناں دے اتے اوندے اتے قرضے ملن، پیسے آون، اے ہک وݙا دروہ ہے۔ آخری ڳالھ میں اپݨی مکینداں ڳالھیں تھی ڳئن۔ بھئی ساریاں تاں۔ جیرھے ویلے بارشاں نی ہونداں واٹر سٹریس ہوندے پانی سرائیکی علاقے تے نہریں کتنا چھوڑیا ویندا پیا کتنا نہیں چھوڑیا ویندا پیا ایندا حساب کتاب سارے کولو نہیں ہوندا توں اسا توں چشمہ کینال دا ڈٹھا ہویا ہے کہ چشمہ کینال دوتے فرض کرو اٹھارہ سو کیوسے کہ ہیٹھو آمنے ڈیرہ اسماعیل خان کنے ساکو تک نہیں نہیں نظردہ ہو آندا پیا ہوئے جیلے کوئی بہوں زیادہ ہووے تاں آ ویندے تاں اے ہک تاں اے ہے کہ پاݨی دا انتظام پنجاب دی بیوروکریسی کولو اے ݙوجھا اے ہے کہ اساں ششماہی کینالز ݙتے علاقے آئیں یعنی پنجاب کوں ٻارہاں مہینے پاݨی ملݨے ساکوں جیڑھا ہے نا او چھی مہینے پاݨی ملݨے اور اودے وچ لکھیا ہویا ہے کہ اگر پاݨی نہ ہوسی تو چھی مہینے وی جیڑھا ہے نا تہاݙا او ایں چینل مشروط ہے بس آکھݨ اے چاہندا میں ڳالھ مکیندا پیاں ساݙی دھرتی نال محبت دا نتیجہ ایہ ہے کہ اساں دریاویں دے ٻہوں گیت ڳائن۔ اساں دریاویں کوں دیوتا منیے۔ لیکن اڄ دھرتی دی محبت ایہ وی تقاضا کریندی ہے ذرا نمبرز دے بارے وی سوچوں، کیوسکس دے بارے وی سوچوں، والیومز دے بارے وی سوچوں کیڑھی نہر کتھاں ویندی پئی ہے تے کیڑھی نہر جیڑھے ہے نا کݙوں رکدی پئی ہے تے کیڑھے دریا کوں بند کیتا ویندا پئے یعنی کہ اپݨی تفصیلات وچ ونڄݨ دی جیڑھی اڄ دی دنیا دی کھیݙ ہے نا اوندے وچ نہ ویسوں تاں ساݙا کیس نہ بݨسی۔ اے اے اے ہک نیٹو ہووݨ دے طور تے ساݙی جیڑھی محبت ہے بھوئیں نال دریاویں نال او او تاں ہے ہی ہے او ڄماندروں ساݙے کولو ہے لیکن اڄ دی دنیا دی کھیݙ اچ اگر اساں پاݨی دا کیس بݨاوݨ ہے تاں ساکوں اے سوچݨا پوسی کیونکہ اے ہݨ اڳوں معاملہ گھٹݨا نہیں بس آخری ڳالھ اے ہے کہ سندھ تاس بائد اچ اے وی لکھیا لاتھے کہ جیرھا گند بند ہوسی او انڈین دریاویں اچ انڈیا ہیٹھو چھوڑ سکدے۔ نتیجہ تن اے ہے کہ اج ستلج سلیمانکی دے وچ سب کنے زیادہ جیرھا میٹل پاتا ویندے نا پانڑی اچ اتھو کنے جیرھا گند آندے تاں او وی جیڑھا ہے او وی اتھاں ای پاتا ویندے تاں ساڈا انوائرمنٹل فلو جیویں او آدھن نا ایندا کہ اے اے بھائی ڈیلٹا دا ساڈا انوائرمنٹل فلو کتھاں گئے سندھی آدھن ستلج دا انوائرمنٹل فلو کتھاں گئے اے ساڈا کیس ہے بہوں شکریہ جی